кирәк. Менә рухи яктан, менә бая Рәзил абый да сөйләгән сүзләрендә дә безнең татарны татар булып саклап калырга ярдәм иткән Аллаһның нигъмәте ул дин булды. Ләкин ул дин бит менә ул өч хәреф кенә шикелле үзе. Ул дин кешеләрнең, халкыбызның, милләтебезнең яшәү рәвеше иде. Менә әле без кичә генә дә матур бәйрәмдә булдык. Козловка районында Чувашия республикасы анда Янгильдино дигән Кармыш дигән авыл. Вакытында бу авылда 8 тегермән булган, эч мәчете булган, эч мәдрәсәсе булган. Ул күн заводлары булган, Германиядән китергән булганнар. Менә соңыннан бу авыл инде бераз какшый-какшый. Илә намазын укырга, Олы Сабантуй, меңләп халык, биш кеше намаз укырга бардык, калганнар рәхәтләнеп җыр тыңларга утырып калды. Башкаларга фарыз түгелмени? Мулла-мәзин дә тагын бер-ике кунакка гына намаз укырга тиешмени? Менә безнең әле эшлисе эшләребез бик күп. Без тышкы яктан ялтыраттык, Тыштан без бик ялтырыйбыз, бик матур барыбыз да, ләкин эчке яктан әле калтырыйбыз әле. Эчке дөньябызны үзгәртергә әле эшебез бик зур алдыбызда. Шөкер, беренче адымнар эшләнде. Менә нинди мөхәббәт мәчетләребез төзелде, мәдрәсәләребез төзелде, ләкин әле барасы-эшлисе эшләребез бик күп. Менә бу Динебездәге милли тесебезне дә, милли рухыбызны да саклап калырга тырышырга кирәк. Менә Татарстанда, менә бездә, Аллага шөкер, бу якларда матур иттереп яшәсәк, сер түгелдер, татарлар матур, бай яшәгән кайбер төбәкләрдә бит инде хәзер Сабантуйларны да уздыртмыйлар, харам диеп. Ул мөселманнарга ярый торган эш түгел, кирәкми, уздырмагыз диеп тыялар. Татар концертлары, театрлары турында мин сөйләмим дә инде. Ничек иттереп болай булырга мөмкин? Әгәр дә без, менә әле Нияз хәзрәт әйткән, үзебезнең олы шәхесләребезне, имамнарыбызны, зыялыларыбызны, галимнәребезне белмәсәк, ничек иттереп без татар кешесе булып сакланып калырга мөмкин без? Менә шуларга игътибар бызны юнәлдерергә кирәк һәм, әлбәттә, менә Финляндиядәге яшәгән татарларыбыз шикелле, ничек алар анда мәхәллә системасын тезеп, финнар арасында үз телләрен саклап, гореф-гадәтләрен саклап, рәхәтләндереп, цыкылдатып, мишәрчә сүлиләр алар анда, алар мишәрләр анда, киткән татарлар әллә качан 150 ел элек Нижний Новгородтан киткән татарлар үзләренең фольклорный ансамбльләре шикелле дә бар, театрлары да бар. Рәхәтләнеп, менә татар булып, мөселман булып яши беләләр. Ә без, әгәр дә шул татарлыгыбызны онытсак, безнең башкалар белән тартышырлык кадеребез калмый. Без күпме генә тырышсак та, гарәп тә була алмыйбыз, терек тә була алмыйбыз без. Без татар булган, Татар булып Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга китергән, шулай сакланырга тиеш тә. Боларны булдырыр өчен халыкны җитәкләп баручы кешеләр кирәк. Менә дөрестән дә без Рөстәм Нургалиевичны якыннары белән Татарстан Казанның мэрларын, район җитәкчеләрен, башкаларны булсын, Минтимер Шәриповичны бәйрәм намазларында килеп мосылманнар белән бер сафка басып намаз укыганын бик озактан кеткән идек. Башка милләтләрнең җитәкчеләре барып, Теге батюшкаларыннан да артык чукыналар. Ешрак. Безнекеләр юк иде, Аллага шөкер, менә бу заман килде. Безгә бит ул нинди горурлык, шатлык, сөенеч өсти. Безнең җитәкчеләребез безнең белән бер сафка утырып намаз укый дигән. Менә Алла рәхмәте яусын аларга, алар да бу якны тирән уйлап, матур хезмәтләр итәләр, Татарстанда гына түгел, сер түгел инде, читтә яшәгән татарларга да зур ярдәм күрсәтәләр, Разил Исмагилович сезгә, сезнең исемегездә бөтен Татарстан Дәүләт Советына мин аерым рәхмәт әйтер идем, Конституциясенең ундүртенче маддәсендә башка төбәкләрдә яшәгән татарларга да ярдәм итәргә дигән менә шул җөмләне кертүегез өчен ул Дөрестән дә, без инде башка кемгә барыйк, кемгә таяныйк, сездән ярдәм алмасак, сез, сезгә арканы терәмәсәк, ул зур эш булды. Һәм менә бу, бу авылда да Илмир шикелле, менә район җитәкчеләре шикелле кешеләр бәйрәмнәр уздыралар. Менә шундый э, Мәрасимнәр оештыралар. Бәйрәм узды да китте, ашадылар да киттеләр кенә түгел бит ул. Менә күпме халык җыела, яңы фекерләр ишетәбез, яшьләребез бераз ияләшә. Әлбәттә, менә монда мин олы кешеләрне күрәм, яшьләребезне бик күрмим. Монда мәктәптә укый торган балалар бардыр бит инде. Әллә алар кая булса киттеләрме моннан, бу авылдан? Менә олы кешеләребез күп, аларны тартырга кирәк, алар да күрсен бу бәйрәмне. Бергә яшик, читләшмик, бу Татарстан икән, бу Чувашстан икән, бу Мордовия икән димик, ул сәясәтчеләр өчен сызган чикләр алар. Без бер халык, без бер милләт, без бер юлда яшәгән халык, менә шулай бердәм булып, бер-беребезне шатлыгына сөенешеп, Яшәргә насыйп булсын, хаерле хезмәтләр, хаерле эшләр эшләгәндә Раббыбыз безгә ярдәменнән ташламасын.
Амин иншаллаһ. Истә.
Шулай итеп бүгенге бәйрәмебезнең нәкъ менә бу өлеше динебезне куәтләргә ярдәм итү, мөселманнарның үзара аралашуына, фикерләшүенә, берләшүенә юл ачу булып тора. Ә хәзер вәгазь сөйләү өчен сәхнәгә күренекле шәхесебез,

Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Хәдис бар бит инде, Ватанны сөю иманнан, диеп. Без Ватаныбызны сөяргә тиеш, без туган җиребезне сөяргә тиеш, без туган җиребезне, туган авылларыбызны кайгыртырга тиеш, балаларыбызда туган җиргә, туган авылга мәхәббәт орлыкларын салырга кирәк. Менә шуңа күрә менә бу чаралар, әлбәттә, бик мөһим. Һәм инде мин икенче зур сүзем, рәхмәтемне Әлбир хәзрәткә әйтәсе килә. Мин инде бик телем кычытып торадыр, Игел Җәлил хәзрәт кимчелекне күрә дип әйтерләр инде дигән ием. Менә картаеп, гөнаһ эшли алмый башлагач кына, акылга килгән картлар белән әллә нәрсә эшләп булмый яшәр кирәк. Менә монда бу картларга күпме генә сөйләсәң дә, алар инде бәбәй дә тапмый, авылның киләчәге дә безнең кулда түгел. Менә мәктәп монда барыбер балалар бардыр бит инде. Менә балаларны китереп, матур итеп киендереп, Иң беренче монда балалар утырырга тиеш. Безнең менә бу чарабыз, бигрәк тә менә балаларыбызда туган илгә, туган җиргә мәхәббәт уятырга кирәк. Кызганычка каршы бүген күп авылларыбызның хәле бик мактанырлык түгел. Авылларыбызның кабыгы бар.

Бүген менә соңгы җан алу исәбен карасагыз да, анда ике исәп алу арасында татарлар 200 меңгә кимегән. Мөселман халыклар арасында бердәнбер кимегән халык, татар халкы. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйткән иде, Әгъүзүбиллаһи минәш-шәйтанир-рәҗим, Вә ләкад кәззәбәл-ләзинә мин каблихим фә кәйфә кәнә нәкир, Динсез бер генә кавемне дә җир йөзендә тотмыйм, икенче хәерле кавем белән алыштырам, диеп. Менә без Инде динсез яшәүлекнең шундый бер чигенә килеп җиткәнбез, димәк, инде без халык булып, әкрен генә юкка чыгып барабыз. Менә монда алдан сөйләүчеләр әйтеп китте, бүген безгә үзебезгә динебезне тотарга, балаларыбызны дини итеп тәрбияләргә бөтен мөмкинлекләр бар. Мәчетләребез бар, мәдрәсәләребез бар. Балаларны дини итеп тәрбияләгән өчен беркем бер сүз әйтми. Шундый риваять бар бит инде, бер кешене гөнаһысы өчен Аллаһы Тәгалә дуңгызга әйләндергән сорок белән инде ничә ел дуңгыз булып торырга диеп. Дуңгыз булып тору срогы беткәч, моңа хәбәр килгән инде, сиңа кеше булыр вакыт җитте, кире диеп. Шушы яхшы, матур, рәхәт пычрагымнан, шушы чибәр хатынымнан аерып, берүк кеше ясый күрмәгез, диеп җылый икән теге дуңгыз. Менә 80 нче елларда Безгә дин тотып, дини булып, балаларыбызны дини итеп тәрбияләп, кешечә яшәргә мөмкинлек булды Аллаһы Тәгалә тарафыннан. Без әле һаман без кеше була күрмик, диеп җылап, шул дуңгыз шикелле үзебезнең пычрагыбыздан аера күрмәгез дип, ябышып ятабыз, кызганычка каршы. Менә әйттем инде, халык буларак без кими башлаганбыз. Галимнәр әйткәннәр, халыкны саклар өчен дүрт әйберне сакларга кирәк. Иң беренче, Динне сакларга кирәк. Бу турыда инде Разил Исмәгыйлевич та, аннан Әлбир хәзрәт тә бик матур итеп әйтеп киттеләр. Диннең кирәклеге, аны саклау кирәклеге турында. Икенчесе, җанны сакларга кирәк. Өченчесе, нәселне сакларга кирәк. Дүртенчесе, малны сакларга кирәк. Менә икенчесе мин, менә җанны саклау. Менә мәктәп Әле мин дә тыңлап утырам, мәктәпкә безнең оптимизация ясадылар дип. Кемнәрнедер гаеплиләр. Кем оптимизация ясады мәктәпкә? Кем әйтә? Безнең ялкау киленнәр, кызлар. Менә безнең авылда тәслимәдә җиде бала бар, Рәхиләдә биш бала бар. Мин әйтәм, авыл саен ун тәслимә, егерме Рәхилә булса, бер мәктәптә ябылмас иде, дигән. Ә аларны кем үстерергә тиеш? Аларны бит Разил Исмәгыйлевичтар закон чыгарып үстерә алмыйлар. Дәүләт Советы да, хөкүмәт тә, президент та ул аны безнең балаларыбыз. Авылны кем тота? Авылны кем тота? Әйтегез. Авылны төп йорт киленнәре тота. Төп йортта килен булса, ул нигез бара. Кунакка кайтырга улым урын була. Авылга кемгә кайтыйм икән, кая барыйм икән диеп борчыласы булмый. Ул нигез бара. Анда сыер да бар, анда бабәй дә бар, анда онык та бар. Ул йортта тәртип, төп бер төп йортта килен булса. Мин үзем ашка барсам да, малай, килен, әби-бабай тора торган йортта иң беренче киленне бастырып рәхмәт әйтәм. Рәхмәт, сеңлем, шушы өлкәннәр белә торган өчен. Аннан соң шул кызны үстергән әти-әнигә әйтәм, рәхмәт, төп йортта хезмәт итәрлек кыз бала тәрбияләп үстергәнегез өчен, дием. Төп йортта килен барыбызга да кирәк, әмма беребез дә кызны кайнаталы йортка бирәсе килми. Ипотека алып, сыерны сатып, ничек итсәк итәбез, фатир алып, чыгарып җибәрәсе килә кыз белән кияүне. Ә үзебезгә килен кирәк. Мин инде моны теге ныгат рәхәтләнеп курыкмыйча теге сезнең алда әйтә дә алам, балаларыгыз авылда калсын, төп йортларда торсыннар дип тә әйтәм, без үзебез дә төп йортта тордык, әти-әни белән тордык, әле соң менә узган елга кадәр дүрт буын яшәдек бер түбә астында. Сентябрьдә әни вафат булды, рнҗмахта булсын, менә аңарчы әни, малай, хатын белән мин, малай белән килен, оныклар, дүрт буын яшәдек, менә Бүген дә мин кодага рәхмәтле, ике кайнана өстенә килен килде бит. Егерме яшьлек кыз менә бездә, безгә хезмәт итә ул. Менә шундый балалар тәрбияләргә кирәк. Җанны сакларга кирәк. Менә җанны саклау дигәндә, бүген бер, бөтенебез дә күп бала кайтудан куркабыз. Үзебез әйтәбез, без иманлы. Без динне, без Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кылабыз, дибез. Аллаһы Тәгалә әйтә, Һәр бала ризыгы белән туар, дие. Ә безнең намаз укый торган, теге мәчеткә йөри торган әби, кызы икенче бәбәйгә узса, ул хәер чүстермә, аны ничек шитәрсең, кирәк түгел, дип иң беренче әби кычкыра, үзе намазлык өстендә утыра ул. Ул тәвәккәл кылу буламы инде? Аллаһ Тәгаләгә. Менә балаларны юк итү, балаларны төшерү буенча Россия беренче урында тора. Татар халкы да шуннан калышмый. Кыямәт көндә үтерелгән кешеләр үтерүчеләр янына килерләр, ди, һәм сорарлар, ди, менә моны үтергән сез, ни гаебе бар иде, дип. Үтергән кеше акланыр, ди, ул миңа куркыныч янады, ул мине үтермәкче булды, диеп, менә шул вакытта дөньяга туарга тиешле булып та тумый калган сабыйларның җаннары китерелер дә, ди, Аллаһы Тәгалә ата-анадан сорар, ди, менә боларның ни гаебе бар икән? Үзенең нәселен белеп, менә бу мунчали укулары да менә безнең тамырыбызны, без бит авылдан чыкканнар, безнең тамырыбызны, безнең нәселебезне искә төшерер өчен җыелган әйбер ул. Мәхәббәт уятыр өчен. Менә селексия дигән фән бар, яхшыга яхшыны кушкач кына яхшы була. Менә безнең балаларыбыз үзенең нәселен белеп, тамырын белеп, шуның белән горурланса, ул очраклы начар нәселләр белән кушылмый. Үзенең динен белсә, аның белән горурланып үсә, ул башка дин кешеләре белән кушылмый. Безнең халкыбызның тагын бер афәте катнаш никахлар. Ул башка милләт кешесе белән кушылмый, үзенең милләте белән горурланып үсә алса. Һәм без милләт буларак яши алабыз, безнең әз генә санлы балаларыбыз, алары да әле катнаш никах белән бүген юкка чыгып бара. Шуңа күрә безгә нәселне белү кирәк. Менә нәсел буенча төшсәң, иң беренче кеше Адәм галиәссәлам булган. Без бөтенебез туганнар. Шуңа күрә һәм инде өченчесе инде малны саклау. Һөнәрле итеп малны тота белә торган без балалар тәрбияләргә тиеш. Менә динебезне сакласак, җаныбызны сакласак, нәселебезне сакласак, малны таба белсә милләтебез, тапкан малны тота белсә, әлбәттә, менә авылларыбыз яшәр, мәктәпләребез ябылмас, детсадларыбыз ябылмас, Халкыбыз алга таба барыр. Бүген моңа бөтен мөмкинлекләребез бар. Хөкүмәт менә бөтен булдыра алганын эшли бүгенге заманда да. Мин моны курыкмыйча әйтәм. Миңа кайвакыт сорыйлар, синең хөкүмәткә карашың ничек, синең президенткә карашың ничек? Без Киров кырыенда яшибез, менә безнең авылдан соң Киров башлана инде. Нәкъ Татарстанның сез Чувашия кырыенда бит инде. Без Киров кырыенда. Анда Кировка чыгып китсәң, шаккатасың инде. Ә бездә әле, Аллага шөкер, бүген яшәргә, эшләргә шартлар бар. Шуңа без инде хөкүмәтебезгә дә рәхмәтле моның өчен. Булган мөмкинлекләрдән файдаланып, менә шушындый чаралар күбрәк булсын, балаларыбыз катнашсын, авылларыбызны гөрләтерлек итеп тора торган балалар тәрбияләп үстерик. Менә яшьләр булмагач, әби-бабайлар бездән генә булмый бит инде ул, әйме, карт кешенең сүзе Киренеский акчасы шикелле, үзе күп, кыйммәте юк. Син сөйләп торасың, балалар үзенчә эшләп тора. Менә шуңа күрә, Илмир әфәнде, киләсе елга бу сөйләгән сүзләр теге Киренеский акчаларына гына булмасын инде.

Мәрхәбә я мәрхәбә, рәхмәт итсен һу Аллаһу, хуш килдегез мәрхәбә, Мәрхәбә я мәрхәбә, рәхмәт итсен һу Аллаһу, хуш килдегез мәрхәбә. Һәр адымыгыз өчен чиксез савап язылсын, динебез гафу улырсын, хуш килдегез мәрхәбә. Мәрхәбә я мәрхәбә, рәхмәт итсен һу Аллаһу, хуш килдегез мәрхәбә. Диндә ихлас булыгыз, нияттә саф булыгыз, күркәм булсын калбегез, хуш килдегез мәрхәбә. Мәрхәбә я мәрхәбә, рәхмәт итсен һу Аллаһу, хуш килдегез мәрхәбә. Кыямәт көне булганда, Нурлы булсын йөзегез, Җәннәт булсын урыныгыз, Хуш килдегез, мәрхәбә! Мәрхәбә, йа мәрхәбә! Рәхмәт итсен һу Аллаһу, Хуш килдегез, мәрхәбә! Хуш килдегез, мәрхәбә! Ачып куй алдыңа Коръән, Укы ихлас белән һәрдәм, Табарсың дәрдеңә дәрман, Кичен-көндез укы Коръән. Җаныңны пакълыйм дисәң, Үзеңне саклыйм дисәң, Сүзеңне аклыйм дисәң, кичен көндез укы Коръән. Бар шайтан туе, бар күңел моңы. Әле менә Җәлил хәзрәт чыгыш ясаганнан соң, гаҗәп акыллы кеше бит име. Инде юморны да ул халыкчан итеп әйтә белә һәм кешенең йөрәгенә үткәреп сөю сүзен дә әйтә белә. Мин әйтәм, Рәзил әфәнде, депутат түгел бугай бит ул, име? Менә шуны әйтеп торам әле. Үзегезнең рәт калсагыз, менә дигән бергәләшеп эшләргә, менә дигән тәртип урнаштыра торган кеше булачак ул. Бу бит хөкүмәткә каршы түгел, хөкүмәткә ярдәм итә торган кеше. Мин әйтәм, чынлап та менә дин әһелләренең тормыш белән бәйле булуы һәм чын мәгънәсендә ул ил өчен, халык өчен иң кирәкле дип саныйм мин аны. Чөнки дин әһелләре аерым Э, депутатлар аерым дигән сүз түгел чын мәгънәсендә э, менә рәхмәт сезне чакырганыгызга э, менә бу халыкның әйткән сүзе бар ил яшәве моң белән моң ул мескенлек түгел батырлык та моңсыз була алмый уйлап карасак тукайлар җәлилләр Алар бөтенесе моңлы булганнар. Чынлап та, менә шушы Ходай Тәгалә миңа язган, Аллага шөкер, шушы моңга э, хезмәт итәргә без юкка гына түгел, менә күренекле безнең татар халкының күрен дөньяга данлыклы Зөһрә ханым белән монда килүебез һәм безне чакыруыгыз, ул бик әһәмиятле дип саныйм, чөнки менә ни дисәң дә без балалар белән дә эшлибез. Мөнәҗәт ул бөтен Җыр сәнгатенә бөтен, менә концерт дип әйт, концерт дигән сүзне әллә ничек күңелгә ятып бетми минем шунда. Бу концерт дигән әйбер ул, ничектер әле җитмәсә, хәзерге заманда бар татарча солянкалар, малянкалар китте, алар түгел. Менә чын мәгънәсендә мөнәҗәт әйтү кебек, чын йөрәктән әйтергә, фикерне халыкның күңеленә җиткерү сәләте дип әйтер идем мин. Шуңа күрә менә Монда вакыт кыска булу сәбәпле, ниләр инде, ак яулыклы агабиләр, абиләр түгел, безнең яшьтәш кызлар алар. Теге, гафу итегез, Җәлил хәзрәт. Теге, сез бит юморга бик оста, мин әйтәм, бар инде теге, теге, Сезнең бер э, сөйләгәнегез булды бит әле. Нидеп менә бер э, абзый килгән дә ул абзые. Менә э, хәзрәт нәрсәдер хаман балалар ишәя дә ишәя дип. Нишләптер сез аңа киңәш биргәнсез бит, ничек ишәйтмәскә дигән сүзне. Гаҗәп итеме? Син хәзрәт, былай дип әйтә иде. Син былай ит, хатының белән бергә яткан вакытта Бер яктан ятканнан соң, әкренләп икенче ягына күчеп ят, дип. Менә шуннан соң күпмедер вакыт үткәч, хәзрәт янына килгән бит тә, менә бит Җәлил хәзрәт. Менә сез әйткәнчә эшләдем мин. Юк, син алай итмәгәнсең, син уртага җиткәч туктап торгансың, дип әйтте ди. Бу бит

Бүгенге көндә мөхтәрәм җәмәгать әйткәнебезчә җәмгыятебездә халкыбызның әхлагын тәрбияләүдә дини кыйммәтләргә зур игътибар бирелә, һәрхәлдә бирергә кирәк икәнлеген аңлап утырабыз. Бу турыда тулырак сөйләр өчен сәхнәгә Мунчали укуларын төп оештыручыларның берсе,

Мөхтәрәм килгән кунаклар, биредә ерактан якын итеп, шушында хөрмәт итеп килгән һәрбер кардәшләр, сезләрне, һәркайсыларыгызны Аллаһының олуг сәламе белән сәлам дисе килә, Әссәләмү аләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтү. Әлбәттә, менә бүгенге мәҗлескә шундый шатланып килүләребез чын йөрәктән икәнен әйтәсе килә. Нәрсәдә, ничек итеп без үзебезнең авылларыбызны саклап калырга тиешбез? Без һәрберебез авыл балалары, авылдан чыккан. Ә көн әйләнәсендә кайда гына булсак та, без үзебезнең туган җиребезне Үзебезнең йортларыбызны сагына торган булабыз. Менә бүген биредә бер мәдрәсә бу. Безләр килдек, шушында һәммәбез тыңлыйбыз, вәгазьләнәбез. Әйе, үзләребезнең татар моңнарын, мөнәҗәтләрне ишетәбез. Хикмәтле сүзләр Үзебезгә алабыз. Менә болар бөтенесе дә безнең татар халкына хас әйберләр. Әйе, үзегез беләсез, туксанынчы елларда безләргә иркенлек биргәннән соң милләт белән диннең аерылып калуы. Аерылды. Дин әхелләре үзләре бер якка китте, ә милләт икенче якка. Кызганычка каршы, ике дистә елдан артык вакыт узганнан соң Аллаһының рәхмәте белән Менә бу дәүләтнең ярдәме белән, шулай ук Бөтендөнья татар конгрессының да өлеше кереп, безнең дин әһелләре белән милләтне берләштереп, менә хәзер без янә бергә барырга тырышабыз. Бигрәк тә Татарстан Диния назараты да менә ничәнче ел шушындый вакыйгаларны истә алып, безнең Татар галимнәре елын да, шул ук вакытта Гореф-гадәте елы да, шул ук вакытта Коръән елын да игълан итеп, Без инде ел саен төрле чараларны оештырырга тырышабыз. Бигрәк тә менә бу чара нәрсәгә якын итә, безнең татар халкын саклап калырга бердәнбер юл шушы юл. Авылыбызны саклауда, Үзегез күрәсез, шушы ике дистә ел эчендә генә дә күпме авыллар югалып, бетеп бара. Ә авылны саклаганда, менә һәрбер чыгыш ясаган кеше, булсын ул Разил абыебыз чыгыш ясады, шул ук вакытта Альбир хәзрәт, Җәлил хәзрәт, һәрберебез нәрсәгә тукталдык, авылның яшәешенә, безнең киләчәгебезгә. Менә шушындый чараларны оештырырга зур өлеш керткән кешеләргә мин аерым рәхмәт әйтәсе килә. Үзебезнең гореф-гадәтләребезне сакларга көчләрен, малларын сарыф иткәнгә, шушында дүрт ел эчендә килгән вакытыбызда һәрвакытта яңалыш, яңарышны күрәбез. Әйе, менә ул мәдәният йорты булсынмы, шул ук мәктәптә булсынмы, шушы ук юллар булсынмы, һәрвакытта үсеш, үсешне күрәбез. Болар һәр шушы безнең мәҗлесләрнең әсәре дә бардыр дип уйлыйбыз. Минем инде бигрәк тә озын сүзнең кыскасы, безнең намазга вакыт килеп җитә. Бер кешебезне тәбрик итәсем килә, шушы мәҗлеснең башында торып, көн-төн, тәүлегенә 24 сәгать ул чавып, борчылып тора торган, үзенең халкы өчен, үзенең милләте өчен, авыл өчен борчыла торган шәхесебез, аның иртәгә, берсекөнгә монда туган көне, ул Илмир әфәндене бирегә чакырасым килә һәм үзебезнең исемнән аны Тәбрик хаты белән тәбрикләп үтәргә рөхсәт итегез. Хөрмәтле Илмир Расыйх улы, Әссәләмү алейкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! Сезне Ислам динен кабул итәргә мең ел исемендә Казан югары мөселман мәдрәсәсе шәкертләре һәм коллективы исеменнән сезне туган көнегез белән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Сез халкыбызны дингә кайтаруда зур эшләр башкаруыгыз барыбызга да мәгълүм. Татар, мөселман өммәтен туплау, дингә тарату кебек мәсьәләләрне алга куеп үз позициясендә нык торучы, Туры сүзле шәхес буларак безгә танылдыгыз. Һәм дә Аллаһ Субхана ва Тәгалә Сезгә саулык, сәламәтлек, тынычлык, гаиләгезгә, киләчәктә дә шушы милләтебезгә, динебезгә файда китерәтен адам булып, бергә-бергә хезмәт итәргә насыйп әйләсен иде.
Ул телефоннан миңа шалтырата, Җәлил хәзрәт, дие, син кил инде, син килмәсәң мунчали укуы булмый, ди. Мин әйтәм, мин. Килмәсәм дә мунчали укуы була, ну син җөрмәсәң тучны булмый мин әйтәм менә бик зур
Әле шул ук форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәсе килә Җәлил хәзрәткә дә, чөнки Җәлил хәзрәтнең бүген ике мәҗлесе бар иде, ул мәҗлесләрен дә калдырып бирегә килгәне өчен. Инде нәрсә генә әйтсәк тә, атнасы буе инде монда мунчалиләр Җәлил хәзрәт киләсен көткән иде, инде үзен аклады, үзегез күрдегез.

Барчагызны да шушы зур бәйрәмнәр белән тәбрик итәм. Менә инде бу ел дүртенче бәйрәм. Без киләбез шатланып, якташларны күреп, күрергә дип. Бездә дә бит Ульянда дыржаналар күп торалар. Сезнең балаларыгыз анда. Бигрәк тә инде мин Ульянның Яңа шәһәрендә торабыз, Яңа шәһәр мәчетендә эшлибез. Алар Бездә торып бик ярдәм кулы сузалар безгә дә. Без дә инде менә сезгә карап, инде өченче, дүртенче ел инде үткәрәбез шундый Яңа шәһәр укулары. Менә быел, былтыр да килделәр, быел да килә, Держинорда да, Апас та, Буа да, Тәтеш тә килә. Менә шулай бергәләшеп, дуслар гына дуслашып яшәргә насыйп булсын, илаһи Рәбби. Барчагызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, семьяларыгыз тыныч булсын. Данилар тыныч булсын. Вот. Мин инде тагы бер кат әйтәсем килә, Уляның бөтен татарлар, мөселманнардан сезгә кайнар сәламнәрне бирәбез. Салам алейкум рахматуллаһи ва баракатуһ. Менә хәзер инде безнең тагы бер мактан, мактанып әйтәсем килә инде, шатланып әйтәсем килә. Яңа шәһәрдә Заулганың аръягында татар глава администрациясе безнең инде, Наил Хасанович, менә күптән тегел генә безнең мөселманнарга 150 квадрат метр урын алып бирде. Ул бездә булган нәрсә тегел иде, бер теге без теге утка да, суга да, газга да түләмибез, шундый матур иттереп бер

Мин әзерләгән сүзләремне, гыйльми вәгаземне яшьләр монда утырса, балалар монда утырса дип әзерләп килгән идем, ул клубта булыр. Бер генә сүз әйтәм. Дин турында менә дингә әле кереп китмәсәм дә, догалар өйрәним дисәм, Берничә китап сайлап алган идем. Шул китаплар ар ны укып карасам, менә мондагы догаларны, мына мин өчесен алып килдем аның, өчесендә өч төрле язылган. Кайсысыннан укырга, кайсысыннан өйрәнергә? Шул китап чыгаручыларга иң белемле, иң грамоталы муллаларыбыз үзләренең киңәшләрен бирсеннәр ие. Бу бер генә сүз. Ә хәзер озакка сузмыйча сүземне сезнең һәрберегезгә үземнең иң изге теләкләрем кертелеп кертеп язылган Сәламәтлек телим мин сиңа дигән шигыремне укып китәсем килә. Ул шигырь шигырьгә өч композитор көй язып, өч җырчы җырлый. Менә сезнең бәлки ишеткәнегез дә бардыр аны. Әмма ләкин менә бу сүзләр сезнең һәммәгезгә дә теләк булып барсын иде. Бу дөньяда яшәү гаҗәп авыр. Борчулары йөри мең килеп. Ә бәхетне саулык кына бирә. Сәламәтлек килсен иң элек. Байлыгы да читтә өз өелеп кала, дәрман биргән саулык булмаса, сөю уты чәчеп йөрәгеңдә дөрләп янган учак тормаса. Кадерен белми җуйсаң саулыгыңны, мең тарафка эзләп чабарсың. Хәлсез калып, өметең сүнгән чакта бу җырымнан шифа табарсың. Үзәкләргә үткән газаплардан көчлеләр дә кайчак бер сына. Гомер буе янып яшәр өчен сәламәтлек телим мин сиңа. Сәламәтлек телим һәммәгезгә дә. Бары сәламәт кеше генә барысын да булдыра ала,

Мин инде менә быел әле беренче, инде шушы мунчали укулар турында инде бик күп ишеттек, бик матур уза икәнлек ишеттек, инде ин беренчедән шушы төп максатын аңлап бетерә алмый идем, әмма ләкин менә монда утырып, нитеп, тыңлап, дөрестән дә инде менә бу укулар бик кирәкле, зур бер мероприятие, ни өчен дигәндә, чөнки беренчедән авылны саклап калу, икенчедән милләтне саклап калу, өченчедән динне саклап калу, менә бу бик зур, бик күп файда китерә. Анасын, әлбәттә, менә монда кешеләр белән күрешеп, сөйләшеп, танышып, бик күренекле кешеләр белән бу да инде бик зур файдалы. Чөнки инде менә күп фикерләр ишеттек, күп вәгазьләр ишеттек. Иншалла, менә бу киләчәктә дә андый укулар дәвамлы булса иде, иншалла. Барыбызга да исәнлек, саулык. Менә шушы зур бәйрәмнәребезне, иншалла, без инде хәзер безнең вакыт җитте инде намазга.